Sian Cadwaladr dwi, sy'n gweithio ar Menter Cwmni Bro yn trio datblygu rhywbeth newydd i'r cymuned. Um, dwi fama heddiw yn Skate Park yn Blaenau Ffestiniog. Um, dwi wedi bod yma ers cyrpio flynyddoedd wan a mae ma chydig bach o siom i weld sut mae o rili. Really. So dwi Am datblygu project newydd, dwi isio trio cael skatepark newydd dan do yn Blaenau Ffestiniog, neu yn Bro Ffestiniog o leia. Um, fel bod plant efo rhywle i mynd i nhw cael dysgu sut i skateboardio, a wedyn o fanna fydd o'n helpu nhw i datblygu mewn, well, mewn bywyd nhw gyd, swn i'n dweud. Uh, so, so far, dwi jyst i bod yn sgwini lot am beth yw skateboarding i fi, um, meddwl sut um, bod o'n cael effaith positif mewn bywyd pawb. Um, a wedyn o fanna dwi wedi bod yn gwneud lot o ymchwil ar prosiectau syml. Da ni, da ni yn Blaenau Ffestiniog um, a mae lle sy'n bwrw, mae'n bwrw glaw yma'n aml iawn. So, mae so skatepark dan to yn, yn awesome. Um, hefyd, does na ddim skatepark o dan to, neu skatepark mawr o gwbl yn yr ardal o gwbl. Does, does, does, does gen i ddim byd. Um, ti'n checio ar y we, does na ddim even skateparks yn cael ei recognisio yn yr ardal. Um, yr un agosaf, dwi'n meddwl, ydi Pwllheli. A wedyn pryd nes i cychwyn gweithio efo cwmni bro, nes i gweld um, opportunity i fi cael wneud gwahaniaeth, uh, i fi cael finally wneud y skatepark ma, mae pawb wedi bod yn sôn am ers o bron iawn i deg mlynedd wan. Um, so ie, yeah, mae cwmni bro di, di rhoi hyder i fi, trio wneud o'n hun, a gobeithio wneud y gweithio, dwi'n meddwl fydd o.
Siamai, Elfedwyn Jones dwi i, a dwi'n 23, dwi'n gweithio i gwmni bro, a fel rhan o prosiect Byw a Bod, dwi'n um, wedi penderfynu canolbwyntio ar wneud prosiect gyda Gwlan, um, yn bennaf tio datblygu cwmni o'r enw Gwlan Gwynedd y Môn. A be dwi'n gobeithio'n diwedd wneud ydy datblygu ffatri gompost gyda'r glân weitha a'r glân tocio, uh, gan gynnwys rhedyn hefyd. Um, datblygu, efo'r glân da, datblygu um, system i greu o'n insuleiddia. A efo'r glân gorau, creu carthenni Cymraeg fforddiadwy. Wel, fatha ffarmwr yn hun, um, dwi wedi sylweddoli faint o ddwb mae prisiau glân di bod. yn ddiweddar, Deg Ceiniog yn cnu mewn rhei adegau, tra mae pris cyffredinol cneifio dafad yn tua punt y deg ceiniog, sy'n dangos fod yna agos iawn i bunt o wahaniaeth. Dwi wedi bod yn dysgu beth ydy'r economi sylfaenol, felly deall beth ydy'r rhinweddau yma yn ein economi ni, ni sy'n um, sy'n bwysig ac yn allweddol iddyn ni. Ac deall sut dyn ni'n gallu edrych ar hynny mewn ffordd gwahanol ac edrych ar yr, ar yr gymdeithas mewn ffordd gwahanol, sef gweld sut fysa'n syniad am prosiectau ni'n gallu cael effaith ar y gymdeithas a gweithio'n ôl o hynny i weld pa adnodda a pa, um, pa strwythyr mae'r holl beth yn gallu gweithredu yn efo. Felly, Dwi 'di bod yn dysgu yn swydd mewn chwerth cymdeithas hefyd, ond dwi 'di bod yn mwynhau o'n arw. Just y peth o'n i angen i ddweud gwir, ffawd wrach, achos um, o'n gyda rhyw syniad o'n i eisiau datblygu es blynyddoedd efo gwlad, ond drwy ddilyn hyn, dwi'n meddwl bod i, mae'r cwrs yma yn un peth wedi cael tal, ond wneud beth dwi'n caru ddweud gwir.
Helo, enw fi ydi Catrin Dafydd a dwi'n gweithio efo Cwmni Bro efo'r project Byw a Bod. So, nes i ddechrau'r project wrth edrych fewn i diwylliant yr cymuned ac un o'r pethau oedd yn sefyll allan oedd y iaith, bod fatha mond 82 y cant o siaradwyr Cymraeg yn Ysgol Maelwy, sef yr ysgol yn y cymuned. So, O'n i jyst yn chwilio am ffrind i cynyddu hwnna. I cynyddu siaradwyr. So dwi'n gobeithio cyflawni gofod uniaith ac yr mae'n rhan o cynllun y Llywodraeth er mwyn yr mwy na miliwn. So i gael mwy na miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Dwi'n deimlo fy nghynhaliadur o'n mynd o gwmpas fy mwnci. Fydda i yn mynd o gwmpas fama ac eisiau pawb jyst fatha yn holi bobl am barn nhw am Blaenau neu fel yr pump gair gyntaf sy'n dod i pen chi efo Blaenau. Jyst yn syth. A gweld sut mae bobl yn teimlo fo ac gofyn pam maen nhw'n teimlo fel 'ma. A gobeithio wneud pobl sylwi fod nhw yn... O dwi'n... Dwi'n sort of rili stereotype i hwnna ac dydi o yym dydi o'm yn fod os dyna neud sense. Dwi 'di hoffi neud rwbath wahanol rili ac gesh i i ryw radde neud nôl i'r cymuned ac dwi erioed oce dwi 'di bod yn part o'r cymuned ond dwi erioed 'di edrych fewn i fo gormod so efo hyn dwi finally

Yym, os gallu datblygu, wel, y sgiliau ti eisiau i ddatblygu busnes dy hun neu rhywbeth ti'n credu y gry ynddo fo, felly amdani. Mwynhewch a jyst rhowch gwna fwyaf allan o'r amser sy gen ti. Da ni bron a ddod i diwedd cynllun Byw a Bod ni yma am Bro Ffestiniog. Yym. Mae 'di bod yn brofiad anhygoel. Wel i fod yn hollol onest yym dwi dim ond 'di bod efo'r criw yn y cychwyn a dipyn bach rŵan ar y diwadd i'th taith nhw 'lly a mae'n anhygoel su' ma' nhw 'di blodeuo drost y cyfnod yma a pob un 'di cynnig rhyw gynllun gwerthfawr i'r ardal. Yym i ni fel criw ma' 'di bod yn holl bwysig, ma' 'di dod â egni newydd i ni fel yy staff cwmni bro ond hefyd syniada newydd, ifanc a byrlymus a ma' bob un yn wahanol ond efo rhywbeth gwerthfawr i gynnig i'r cymuned. Da ni hefyd wedi bod yn ffodus gan bod cwmni Bro wedi ennill y cytundeb. Yym mae Elin Howell hefyd wedi bod yn yym mentora'r criw ar draws Gwynedd i gyd, so o Pen Llŷn i Pen y Groes i Pesda i Blaenau a Llanstendwy. So mae hwnna 'di rhoi persbectif i ni o'r Yym, y talant, dim talant ond yr egni sgyn, talant ag egni sgyn pobl ifanc a'r cyfraniad sgynnyn nhw'n wneud i'r cymuned. Be sa'n i wirioneddol yn licio gweld rwan ydi bod, bod ni'n gweithio efo bobl fel Menter Môn, efo Llywodraeth Cymru, efo Cyngor Gwynedd ac yn rhoid y cyfleon 'ma i bobl ifanc yn eu cymunedau. So be 'dan ni 'di ddysgu ydi bod o wedi agor llygid y bobl ifanc, bod o 'di rhoi cyfle iddyn nhw yym gweld be sy'n bwysig yn eu cymunedau nhw, 'di rhoid amser iddyn nhw feddwl, 'di rhoid amser iddyn nhw gallu meddwl am eu cymuned, eu lle nhw yn eu cymuned, a'r heriau sy'n gwynebu y cymuned yna. Nhw 'di'r cenedlaeth nesa' de. So os 'dyn nhw, yr oed yna, yn gallu adnabod eu cymuned, adnabod yr heriau, ac hefyd dod i fyny efo datrysiadau, a bod ni'n cyd-weithio ar y datrysiadau yna, ma'r posibiliadau yn ddi-ddiwedd.